Halo, dawtmi nulepa u le nau hna nan dam cio hna maw? Hakha net nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tutan Hakha net thawng kan chim dingmi a tlangpi ka rak chim lai. Thonghnih hlei ngan lio thimnak he aa pehtlaimi me cazin pawl le catlap hlun pawl cu maikhangh ding in UEC nawl an chuah. KMB nih Ngatainu tlang ah thingkung thongkhat le zanga tluk an cin. Facility quarantine ah chiahmi hna cozah lei nih pehzulh in bawmhnak an pek rih hna. Chin ramkulh chungah tidim peng ti lo, a dang peng pawl cu Hakha khua chungah luh khawh a si. Myanmar ram chung COVID-19 zawtnak update timi thawng pawl an si lai. Tualchung thawng ka rak chim lai. Thonghni hlei nga lio thimnak he aa pehtlaimi mecazin pawl le catlap hlun pawl cu mei khangh ding in UEC nih nawl an chuah. Union Election Commission UEC nih phungning tein a ngeihmi thonghnihlei nga party tling democracy thimnak cu kum nga a luan cang caah thonghnihlei nga thimnak i an rak hmanmi catlap pawl le mecazin pawl cu meikhangh ding in January ni nga ah UEC nih nawl an chuah tiah theih a si. Thimnak he aa pehtlaimi mecazin pawl le catlap hlun pawl hi kum nga a luan hnu ahcun upadi ning tein mei ah khangh a si tiah theih a si. Hi kong he pehtlai in Chin Ramkulh Commission zung lutlai Pu Uk Nawl nih Pi Ṭhang Su Commission Myanmar ram pumpi ning in thonghnih hlei nga lio i me cazin le catlap pawl cu rianṭuan ning tein mei khanghnak ding caah rak ṭin dih u an ti. Cun kannih Laitlang zong hi thonghnih hlei nga lio me cazin pawl le catlap pawl hi mei khangh dingah kan ṭin lai i cunglei in khang cang u tiah nawl a chuah bak in hi mei khanghnak ding caah committee kan ser lai i kan tuah cawh ve ko lai tiah The Hakha Post ah a chim. Memorandum thong nih hlei nga party tling democracy thimnak i May cizin le catlap hlun pawl cu UEC nih January nanga mai khangh ding in nawl a chuah i peng cheukhat hna ah cun mai a khangmi zong an um cang tiah theih a si. KMB nih Ngatainu tlang ah thingkung thongkhat le zanga tluk an cin. Kuhring tlang mino bu KMB nih an ram chung ummi Ngatainu tlang ah thingkung thongkhat le zanga tluk an cin cang tiah theih a si. Hi kong he pehtlai in Kuhring tlang mino bu President Van Lian Hum nih hitin The Hakha Post ah a chim. Ngatai-nu tlang ah thingkung cin hram kan rak thok hi kum thong hnih le hleiriat in a si. Kum thum tluk kan cin cang. Kum khat ah voikhat kan cin i June thla hrawng ah cin hram kan thok theo tiah a chim. Khuhring tlang mino bu nih Ngatai-nu tlang i an cinmi thingkung pawl kong ah kan cinmi thingkung pawl hi cherry kung, chokhlei kung, singpan le zukalip kung ti bantuk pawl an si tiah The Hakha Post ah KMB hruaitu Van Lian Hum nih a chim. KMB nih hin Ngatainu tlang ah hin kumkhat ah thingkung zanga tluk hrawng an cin khawh tiah theih a si. An cinmi thingkung kong ah kan cinmi thingkung hi zanga tluk lengmang kumkhat ah kan cin khawh nain kan hnu kum hrawng kha cu saṭil nih a kan nan piak pah i a thimi tete an um len nain kan ruah damhnak ah hin a nungmi hi kung zali tluk cu an si lai. Tu hi Tai tluk zong an um len cang hna i kan tha a nuam ngaingai ko tiah The Hakha Post ah a chim. Ramleng ummi le Yangkung um ti bantuk pawl nih an kan dirpi i bawmhnak tete zong an kan tuah caah tu hi thirhrit hling in kan kulh cuahmah lio a si. Kan kulh dih khawh cun Cil zong nih a kan nan piak kho tuk ti lai lo caah kan Chinmi hi tam deuh ngai cu an nung ko cang lai tiah kan ruah. Cun kan Cinmi thingkung kongah hin Hluatṭaw palai Van Thawng nih a kan halpiakmi an si. Cun amah Hluatṭaw palai Pu Van Thawng hrim zong nih bawmhnak tete zong a kan tuah ṭheo tiah The Hakha Post ah KMB mino hruaitu Van Lian Hum nih a chimchap. KMB hruainak in an ram chungah uifim in ramvah le tiva ah bawmh puah

Facility quarantine ah chiahmi hna cozah lei nih pehzulh in bawmhnak an pek rih hna. Facility quarantine ah chiahmi hna cu cozah nih pehzulh in bawmhnak hi nikhat ah chiat thongthum le zanga a pek peng rih ko hna tiah theih a si. Hakha khuachung facility quarantine a ummi hna kong he pehtlai in Hakha penguk zung lutlai U Min U nih Hakha khuachung ah facility quarantine ah a ummi hna hi bawmhnak cozah lei nih pek an si ko. Asinain building company lei in a rami kan umtermi hna hi cu kan pe hna lo. Anmah company lei nih ṭuanvo an lak hna. Cun hotel quarantine ah a ummi hna zong hi kan pe hna lo tiah The Hakha Post ah a chim. Palek hi minung zakhat hrawng a rak i ṭhialmi an um. Cu hna zong cu kan pe hna lo. Hakha College ah saya siama a rak i ṭhial tharmi minung sawmnga le pakua cu hna zong cozah lei nih bawmhnak pek an si lo tiah a chimchap. Hakha khuachung ah hin facility quarantine a ummi hna hi minung zathum tluk an si tiah theih a si. Batti Mang Hlei ṭial ka si.
Chin ramkulh chungah tidim peng ti lo a dang peng pawl cu Hakha khua chungah luh khawh a si. Chin ramkulh chungah tidim peng ti lo a dang peng pawl cu Hakha khua chungah zalong tein luh khawh a si cang tiah theih a si. Hi kong he pehtlai in Hakha Penguk Zung lutlai U Min U nih Chinram chungah tidim peng ti lo a dangdang peng a rami hna cu Hakha khuachung ah luh duh ahcun mahle umnak sang i khuabawi nih theihpinak ca le ngandamnak lei in doctor te nih COVID-19 a thiang ko ti theihpinak ca an iput a si ahcun zalong tein luh khawh a si tiah The Hakha Post ah a chim. Tidim peng hi cu COVID-19 zawtnak hmumi an tam caah atu bantukin kan tinak hi a si. Cun Tidim peng in a rami cu shop kan lak hna lai i COVID-19 negative a si ahcun kan luhter ko hna lai. Positive a si bal ahcun facility quarantine ah chia an si lai tiah a chimchap. Chin ramkulh chungah COVID-19 zawtnak a ngeimi hi minung zathum le sawmthum le paruk an si cang tiah theih a si. Chin ramkulh chungah cun Tidim peng hi COVID-19 zawtnak a karh biknak peng a si. Myanmar ramchung COVID-19 update Ngandamnak nih January ni hleihnih zan suimilam pariat tiang thawng a thanh ning in zawtnak ngeimi dihlak tingkhat le thongsawmthum le thongkhat le zasarih le sawmthum le pasarih an si. A thimi dihlak thonghnih le zariat le sawmsarih le pariat an si. Suimilam kulali chungah zawtnak a ngei tharmi dihlak zanga le sawmnga le pakhat an si. Suimilam kulali chungah a thimi dihlak minung pakul an si. Zawtnak an chek cangmi dihlak tingkul le thongsawmthum le thongsui le zakua le sawmthum an si. Damnak a hmu i sinin a chuakmi dihlak, tingkhat le thonghlei nga le sawmruk le pakhat an si tiah MOHS sinin kan theih.